Nepal, gwlad sy'n gorwedd gydag India i'r de iddi a Tsieina uwch ben. Yng ngogledd y wlad, mae'r Himalayas, ardal sydd ar wyth o'r deg mynydd ucha yn y byd. gan gynnwys wrth gwrs Everest. Cawr 29,000 o droedfeddi. A'n bwriad ni wrth ymweld â'r wlad oedd i gerdded 17,500 troedfedd lan i Base Camp, at droed y mynydd. Ond mae'n taith ni'n dechrau 100 milltir lawr y dyffryn yn y brif ddinas Kathmandu. Dinas fyrlymus fywiog yw hon sy'n gartref i dros filiwn o bobl. O'n i jyst moyn dangos rush hour i chi. Pr'unig peth yw am gerdded lawr y strydoedd ma llawn bobol yw sim cliw 'da ni le ni. Oedd eisiau bach o help ffindo'n ffordd rownd. A diolch i'r drefn fod Jioty, sy'n wreiddiol Aberystwyth, bellach yn byw yma ac yn hapus i roi help llaw. Gydag ond deunaw mis ers y daeargryn nerthol wnaeth daro'r wlad, roedd hi'n medru sôn am ei phrofiadau. Chi'n gallu gweld be bynnag stryd chi'n cerdded lawr, yym, sort of, ma' 'na reminders o'r o'r ddaeargryn bob dydd. Gafodd lot o adeiladau eiconig eu dinistrio, yn enwedig yn Dyffryn Kathmandu. Mae'n tueddu bod un tremor, falle bob pythefnos neu bob tair wythnos. So mae'n anodd anghofio amdano fe'n llwyr. Oedd gaeaf diwethaf yn eitha anodd. Dyna'r unig gyfnod nes i feddwl am adael Nepal a falle dychwelyd i, i Brydain neu i Gymru. Um, ond mae'n gymaint o brydferthwch um, yn Nepal. Um, A fi rili yn mwynhau mwynhau byw yma yy mwynhau gweithio yma. Mae diwedd Medi a dechrau Hydref yn gweld gŵyl Dashain yn cael ei chynnal, yn ddathliad pymtheg diwrnod i'r Hindŵs, caiff e lle ei addurno gyda lliwiau llachar sy'n llenwi'r strydoedd a'r tai. Tra yn Kathmandu, rhaid oedd blasu'r bwydydd lleol. a defnyddio'r dulliau traddodiadol i deithio o le i le. Wedi profi'r pethach twristiaidd, roedd yn bryd paratoi tŷ daith, ac un her yn ars amdanom, Cyn dringo lan unrhyw fynydd, mae eisiau pacio'r offer angenrheidiol. Iawn fod pâr â ni. Faint mor hir? Deuddeg diwrnod. Nawr mae angen i ni roi'r cwbl ot 'ma.

Yn Lwcla, maes awyr y strip mwya peryglus yn y byd. Ti'n edrych mlan? Bach yn nerfus fan hyn. Ond dyna ni. Siwrne o ryw hanner awr oedd hi i Lwcla, pentref sy'n fyd-enwog am ei lain lanio. Pam? Wel, mae ond yn 527 metr o hyd. Dyma'r ffordd hawsaf a chyflymaf i gyrraedd y lle. Er bod miloedd yn mentro i fan hyn bob blwyddyn, nawr oedd ein tro ni. Diolch byth am 'ny. Fe gyrhaeddon ni mewn un pishyn, ac erbyn hyn, 2,800 metr uwchben lefel y môr. Dyma'r dechreubwynt ar gyfer ein taith hir i Base Camp. Right, hynny off. Yn y deuddeg diwrnod nesa, wedyn byddwn ni ôl. Bant â ni de. A gyda'r adrenalin yn pwmpio wedi'r daith ar yr awyren, Roedd yn argoeli i fod yn antur a hanner.